to ḓi vhudza uri ni kho ṱoḓa u mu hangwa ḓuvha ḽoṱhe u bva kha ḓuvha ḽoṱhe ni mu hangwe vhege yoṱhe u bva kha vhege yoṱhe ni ri ṅwedzi woṱhe u bva kha ṅwedzi woṱhe ni ri six months no mu hangwa u bva hafho ni ri ṅwaha woṱhe no mu hangwa ni ḓo vhona vhutshilo vhu tshi leluwa a zwi na ndavha uri U ni sia na vhadzi ḽo tou itisa haniho? Kana u ni sia na tshihumbudzo tshifhio tshine na ri ni tshi tshi vhona na humbula ene? Mu hangweni mavhadzi eneo a hone. Mu hangweni e mmese we a ni sia khawo u sa athu tandululwa. Mu hangweni ḽi sa athu kovhela. ngani ngauri zwi vha zwi khombo kha inwi zwi vha zwi mulimo une na vha ni tshi kho ḓi ḽiisa wone zwenezwi musi ni tshi kho dzulela u humbula zwe a vha a tshi ni ita zwone kana zwe a ni ita zwone ni songo lavhelela inwi ni sa kho mu ita zwenezwo. Zwino uri vhutshilo vhu bvele phanḓa ri hangwa zwa murahu. Na Bivhili i amba, Ndi hangwa zwa murahu, nda sedza zwa phanḓa, nda hovhelela zwa phanḓa. Zwa murahu a zwi nga ni vhuyedzi tshithu. Ndi mafhungo a u tou ri ndi leseni ye na guda vhutshiloni uri nda fara hafha ndi ḓo swa, nda bva nga heyi zwi ḓo ita, nda bva nga heiḽa a zwi nga iti. Ndi zwezwo fhedzi. Na vhuya na ṱwa ni khou humbula uri eh arali ho vha hu si mukene wo mpfhedzela tshifhinga ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi kule nga maanḓa, arali ho vha hu si mukene wo nnyita tshigede na tshigede hezwi nda ḓo vha ndi sa khou zwi vhona, arali hu si mukene a si khou mpha vho thikhedzo ya zwi mini mini ndi musi ngoho ndi tshi khou tshila zwavhuḓi nga maanḓa. Lugungulo lwaṋu a lu nga ni thusi tshithu. Zwine zwa ḓo ni thusa ndi zwa uri ni hangwe zwa murahu ni dzhie action kha zwine zwa kho itea kha ḽa ṋamusi ni sedze ḽa phanḓa ni fokhase kha zwa phanḓa ni litsho ṱwa ni khou sedza zwa mulovha na zwa mbamulovha na zwe vhathu vha ni tshinya zwone mulovha na mbamulovha na ṱwa no ḓala vengo na ṱwa no ḓala u sa hangwela na ṱwa na ḓala vhuṱungu mbiluni zwenezwo zwa ita uri zwi ni vhangele malwadze ane a si vhe a vhuḓi zwa ita uri zwi ni vhangele uri inwi a ni koni u tshila na vhaṅwe vhathu a ni koni uri musi ni tshi khou ṱangana na nyimele ntswa ni kone u trust vhathu ngauri ni vha ni dzula ni kho humbula zwa murahu ende ni kho hangwa zwori. muthu muṅwe na muṅwe u unique na situation iṅwe na iṅwe i unique na combination iṅwe na iṅwe i unique a ni nga ḓo vhuya na ṱanganyisa zwithu zwivhili zwi sa fani zwa ḓa zwa ita eh, tshithu tshine tsha fana na zwiṅwe zwo ṱanganyisiwaho huṅwe zwi sa fani tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓo ṱanganyisiwa tsha vha zwine tsha vha zwone eh, na muthu muṅwe na muṅwe u zwine a vha zwone Ni si vhuye na mudzhadzha nga nga generic na vha generic na ri vhathu vha kene vha ita so muthu muṅwe na muṅwe mulavheleseni on an individual basis hu ḓi tovha vho na zwiṅwe zwine na zwi sedza uri hetshi na hetshi na hetshi na hone nda vhona tshi tshi itea ndi zwiḓivhi zwori hayi ndi kho yo kanda hu si hone. fhedzi ni dzule ni tshi ḓirabelisa uri zwenezwo musi arali ni tshi khou tea uri zwa zwino ni thembe muthu kana ni thembe vhathu kana ni thembe dzi nyimele inwi ni vhe na mbilu yo themba ngauri tshiṅwe tshifhinga u sa themba zwenezwi musi no sedza zwithu zwa murahu zwi distroya na zwithu zwavhuḓi zwine no vha ni tshi nga zwi wana fhedzi ha vho ri inwi a ni na a ni koni u fulufhela zwine zwa kho itea phanḓa haṋu ni soko vhona ungari ṋowa heiḽa na i vhona tshiṱakani tshikene na hafha i ḓovha i hone .